What's up guys Shaggy aki. Awe mi ta bai papia tokante un pregunta ku bosnan a puntra anto esaki ta dikon hende homber si anto hende muhe no a ora ta papia tokante di kortamentu di orea. Well e prome kos ku mi tin di bisa ta that's a myth. Sikologonan ta bisa ku ta mesun tantu hende homber ku hende muhe ta korta orea roughly. Hende homber sinkuenta i seis por shento di hende homber ta korta orea mientras cuarenta y nueve por ciento di hende muhé ta corta rea. Dus actually hende homber cu hende muhé ta corta rea na e mesun rate un style, un for di cada dos persona. Anto loke mi tin di bisa dje esaki ta cu, pensele bo, bo ta tende mas facil di bo amiga cu su hende homber a corta orea cu e ta bin conta abo cu el a corta orea di su hende homber. Anto seke hende homber bo ta tende mas facil cu e hende homber a corta Bo a miga Soraya ku bo ta tende e hende hòmber ta bisa su amigunan ku ey bo sa kiko Samantha kòrta mi orea. Pero si bo san ke san mas deep ta kiko ta pone ku hende ta pensa ku dikon hòmber siento hende muhé nò? Bang ku mi den e muhá dje bolo. E promé kos ku mi ta sali bisa ta un quote di un di e sikólogonan ku mi a lesa e òndersuk for di dje. Nan ta bisa si nos puntra na e hende hòmbernan si nan partner kòrta nan orea kinan lo hasi. Tur lo bisa, nan lo kibra e relashon. Pero ora nos puntra e kos na hende muhé, nan ta bisa, Nos ta wak si e relashon por bai sí òf nò. Dikon e kos akí ta pasa? Ta paso di dos kos e sikólogo akí ta splika. Unu ta, e tradishonnan ku nos tin den e sosiedad ku nos ta biba den, anto dos ta e hòmber su ego. Ban pone ora e hende hòmber su rea ser kòrtá. Mayoria b'e hende hòmber ta wand'é otro kos den su mes. Dikon? Paso e no ta sinti pa bai seka su brònan anto bisa su brònan, Bo sa kiko? Samantha kòrta mi orea. Su bronan ta cuminsa wak e mane, oh, mi muhe a tuma bo asi p***. Sa a ami no, hende a corta mi oreha no, brua, ma conta tur mi amigunan, ma yora, ma pordona, ma si tur e cos na e percee ta ami, oa, pero awor nos ta papia di mayoria hende homber e cos ei ta dal na ego di un manera cu nan no sa con pa handle cune, pasobra ego pa hende homber ta tur cos. Bo wak na e hende muhe su banda, si e hende homber corta oreha, ay cay sigur e muhe aki Lo tabata duna e sufisiente. Nan ta kuminsá tira e kos riba e muhé. Si bo hòmber a kòrta bo orea, tur sikólogonan i ami ta bisa, no ta bo falta. Behalve si bo ta e tipo di muhé ku bo ta klaineer bo hòmber ora e ta trata di hasi algu, bo ta bite emoshonalmente, verbalmente òf si bo ta dal'e. Pero pa nos bai riba e fèksnan dikon mayoria bo ta tende kosnan aki, kuenti se hende hòmber a kòrta orea anto bo no ta tende nada di hende muhé, Ta lo siguiente, Un dje psicólogonan ta bisa cu ora hende homber corta ree ainda nan stima nan partner. E psicólogo aki ta bisa cu Hopi bey bo ta yapo cu e hende homber ta splica e hende muher manera dushi, bo sa no e un bey pa si maki. Hecho ta, e problemanai, nan ta fada di nan anto nan ta sali pafó nan ta bay busca ele. Un tal psicólogo of terapista, Susan Mandel, ta bisa cu hende hombernan tin par di nan anto ta corta un rea pa nan drecha nan relashon òf salba nan relashon. Anto kon e muhé ki ta splika e kos akí ta ku. Hende hòmber nan stima nan kasá. Ora nan kòrta nan orea, nan ta fadá ku un sierto situashon òf un kos, anto pasonan no por drecha el, nan ta sali pafó anto nan ta bai yena e burakunan di e relashon ku un otro hende, ya e ora e relashon ta keda den balans. Ba ripará kos di. Un tal sikólogo Rapini ta bisa ku ora hende hòmber kòrta orea di nan hende muhé no ta spesifikamente ku e relashon mester kaba, dikon pasó e hende hòmber ta bira seksualmente mas atraé na su muhé na kas. Mi ta kere e kos ei ta sintá hòn ku den e hòmber su mente hòmber ta pensa ku Ok m'a klap esaki pero e muhe nan lo kas aki no tete sun. Un otro kos mas ku sikologonan ta bisa paso e esaki ta yega na kaminda e diferensia entre hende hòmber ku hende muhe ta ku wak ora hende hòmber kòrta hende muhe su rea ainda nan stima e muhe ainda nan ta emotional pega n'e muhe pero ora hende muhe kòrta su rea sikologonan ta splika ku hende muhe means business de mina ta honan emotional level hende muhe ora nan kòrta su rea di un hende hòmber no Nan ta yega, nan ta wak e hòmber ku ta gana dòbel mas tantu ku e hòmber ta gana, nan ta wak e hòmber ku tin sinku pa seis be mas pir ku e hòmber, nan ta wak un hòmber ku tin mas tantu status ku hende hòmber, anto nan ta drumi kuné. Pa bo ego bira mas chikitu ku loke bo tin meimei bo pia, e relashon ta kaba. Sesenta por shento di hende ta kuminsá kòrta orea ku un hende ku tin na trabou. E hende hòmber mayoria be ta konektá ku e sekretaresa. E hende muhé ta konektá ku e direktor. No tin speransa mas, e kos ei ta kabe kibrá bo bro. E lastu kos ku mi tin di bisa ta ku sikólogonan ta bisa tambe tin sierto relashonnan ta bira mihó dor di e kòrtamentu di orea. Es en orea nan por sali efekas, anto e ripará ku e hende muhé na kas ei ta esun ku nan ke. Nan ta bin bek anto nunka mas nan ta kòrta nan orea. Dus actually nos por debunk e myth ku ta bisa once a cheater always a cheater. Mi sa mi ke pasan ta pensa, once a cheater always a cheater ta un kos ku nos tin ku tene òf bosnan mes hende muhénan tambe òf bosan ta bisa ku no sa bo faya kòrta orea un be pero despues bo ta fiel pa restu bo bida. Alright guys esaki ta tur loke mi tin p'e video kisi. Pasa a like. Live ta msa pa bo tra pun comment den seccion bajo video ki laga misa si once a cheater always a cheater ta valid ainda of si boso a ta bisa den mundo dje worde ki e cosa no ta valid. Thanks pa tur e subscriber nan ku tin thanks pa tur e followers nan ku a join nos e las tu siman ka pasa aki si bo san ke nos hasi algo pa bos nan bisa nos nos ta hasielo ku hopi smak. It's all about the information mens serio it's all about the information we love it I love it this is my job anto den e tempo ku ku mi tin pa it came from Curaçao. Mi no por stress cuanto mi gusta haci e cos aki. Alright, mi ta looking forward pa tur hende nan cu ta bisa a was a cheater, always a cheater si e ta si of no, yay or nay. So, laga mi sabi e comment section bou di e video aki. Anto, manera semper mi ta bisa mensen, na mi dos, nosotros cuatro.